Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l-, u anki l-. Jekk tistagħġeb faċilment, titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament Ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Qed jonqos, qed jonqos.
Ittestjat u lest jiġifieri. Hawn, f'idejk, eh, jekk jinħexa f'idejk. Hello guys, erġajna, ġejna episode oħra! U għadna u għedin ned u mixjin u nikbru u neżagġeraw. Jina jina nonqos jgħat xed fuq d-dieta. Ġifiri. Illum, it's a red day. Eh, llum vera. Red letter dejja dula. Red letter? Għax għandna l-ewwel mara sewda f'Malta. Xiex li ġiet ġiet Malta in ġenerali. Le, l-ewwel mara sewda aċċettata f'Malta, apparti d-dejk, isma. Le, le, le.
Oh my gosh, what an introduction. Wow. Għal-met semmili.
Mara sewda fuq it-television Malti. Le m'hemmx vera. M'hemmx.
You got a point.
M'hemmx.
Aħna razzisti l-Maltin fuq in-nisa suwed fuq it-television. Eileen Montezin wara x-xemxata ta' Kristu, le? Dik ma tgħoddx. Għanna l-naledi maħna, l-naledi soħol.

biex ngħidu isimkom irid nifga.
Għaliex, men, għaliex mhux soloħew? Għaliex irid ngħidha tlieħew? Because the language is like that. So, for example, I have a friend whose name was Praise Kufakurambui. Praise Kufakurambui.
Kufakurambui.
Ma that's okay. That's okay.
Kun jomok jisek għatneħi velkro. Nara, jien, kif eġejda, eġejda?

Li mhux bin-nejk, għadhom ma qatgħulix saqajja s'issa. Għax hemm ir-riħa ġejja.
Jekk nieħu di men, di.
Tisa oh bala.
Eżatt.
Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna tajjeb. Sweet toothness. Eh, A to Z Electronics li dejjem jieħu ħsibna bil-tech u anka bl-air conditioning eh, l-dcasefactory.com għal eh, case mobile cases vera cool tista' tiċċekkjahom hemm dcasefactory.com onlineintimis.com ukoll li għandhom il-

U wkoll għax qed li biex ngħinek, hemm il-Fire and Fork mhm. li eh, dawna ħajkollhom every when is it Wednesday? Every Wednesday eh, ser ikollhom il-all eh, you can eat meat and it's not just meat, mhux All you can eat meat. Kolla xaħamet, fem, it's all you can eat meat. Riba jizu daw l-affarijiet li, it's, it's like, it's like a buffet of meat, just ħalla spritz we għadda sek, it's always on Wednesday, u ħassan nibda nieħdu l-patruni ta' għana u koll, għana l-ewel event emmek. Il-patruni tagħna mistenni bid-discount. Talking about patruni għanna guests hawnhekk magħna li ġew jarawna. Thank you very very much tas-sosten guys. Kella tiġi waħda maraja. Demel. Demel u żibel u liba. Għax di, we gave her preference over everybody u ma ġiġ dolodu. Ma ġiġ. Ma ġiġ. Literalment ma ġiġ. Ah, Imma. Imma, eh, eh, eh, l-ewwel qabel kollox,

Waqajna, eh! waqajna bimja bidda. Eh! Meta bdejt kors, kors Tilnox, eh, ħabba fija ġifiri. Zanex. Zanex.
Mux mandek xtaqsam ta' ġifiri, ma xaħt ħabib tijek. Għana mux sanu għoddu nitkelmu fuq, inti saqsejtna, t-tanna asma jem jista' jkun ma għoddu nitkelmu fuq ħafna sex talk u dal-affarijiet. Aħna kjo bek nafu li inti Sex life tiegħek għam xejt b'et u xi 8-9 Telef. Eluf. Telef.
Ximkinem? Imma imma ħanibdew fuq hekk, inti jettinna. Iżom naqra. Inti jettinna. People think I am a prostitute. Listen, when you live in Dubai, mm. ah. that's the first thing. If you're good looking and you live in Dubai, unfortunately, people have this stereotype of you're a working girl. Or you're in real estate. So it's either or. And you, so you're full time living Dubai, ġviri, yes, parissa. Full time. You're here on holiday, ġviri. I'm here on holiday for about a week. And I'm leaving tomorrow, actually. Issja, xaħna ħanistaw nejdu li inti nżilt ta' posta biex tamel dal-programm ma. Ma tafx li nizlet biex tivvota lejbera. Għasli ma tidirx. Għaxet nifqet bħalissa qed nirrekordja fil-ġurnata tal-elezzjoni, xaħna la zobna. Imma, imma, eh,

Le, ma imma zomna, zomna, xina, jina. How the Cosworth it goes from the back, eh? That one. It goes like this, ostja. Ora, xtamel bħala PA.
Le, għaxem hemm din naqa misconception, vera li PA tipo. Inti għat il-personal assistant ta' xaħat għandu balla liri.

that part and then I stopped it and I moved to a different uh, company. So, Ġin ma jkollokx ħafna bosses flejl wieħed hekk. ħafna you will not have lots of people to assist in one in, in, in, in one night. U toqgħod tiftakar kif jieħdu l-kafe kull wieħed ostja.

And, and, and...
Bil-kop toqgħod tnadda fil-pool. Eh.
Yes, in a bikini, in a bikini, you know. U l-mara tiegħu toħod l-ħsieba wkoll jew. No, no, no.
Le, no woman.
Le, le, le, le, all right, okay. Ah, Laqas jekk ġifieri jekk nikri kull mara tiegħi jiena tkun trid pereżempju bella kafe ma taqdiex. Li li bista, din. Alright, ok. Eh, għax kiku vera, għax imagine, imagine inti boss, mhm. CEO ta' kumpani, għandek PA. U tiġi il-mara u s-sib il-naledi, I mean, beautiful woman, tolek, tejtid lalla, dan ħajam il-ġurnata siħa ma di. Balla ġlitu, panik. Jina l-mara tijaj kiku ġibni fi xit, eh, naħseb jina kolli trabil id-dar. Inti pijaj raġel trit, Jiena l-iktar PA, jekk jista' jkun PA bla saqaj, fuq skateboard. Jgħod jagħmel li xitte, ek, hopefully. PA oh raġel, ta' xi 60 sena. PA mara raġel, le? Tajjeb ukoll ma ġara xejn.
Laqwa li fuq skateboard. Importanti, eżatt, le jiena ninkwieta dawn l-affarijiet. Għax inti u il Mela jiena studjajt, mort, studjajt eh, l-xogħol, whatever, minn bdejt għamilt korsi, zotħalt fil-marketing u marketing manager, jiena l-omja tillet il ma, jiena ħansir mm. marketing manager, xinkun fil-marketing. Għallet proset ibni. JD għamel istess, ma jiena ħan nidħol fl-entertainment, ħan. Eh, ħankun fuq il-radio. Ħankun fuq il-radio u hekk, proset. Inti, ma nafx, taġfiri, ma kiku jena kelmu rant missieri, nejdlu da, jena ħamur id-Dubaj. Għansir PA. U ħansir personal assistant ta' wieħed għandu balla flus. Se tagħmel, boq ma nafx li jritu. Listen, the, ah.
the way the way it happened was actually really funny because I was work I didn't go initially to Dubai for that. I was working ah. first in a club. Okay. And it was like this three month contract or whatever, but after one month, um,

They will go and like enjoy the ah. evening and buy like for everyone else and they just Joqodu hemm.
Fir jekk inti musulman toqgħod tara nies jieħdu bażż, jixorbu, u mhm. inti toqgħod hemm tidej.
No, they just invite pretty girls on the table, I mean. Ah. Eh, so, mux għax bullshit il-musulmani jiexorbu minn taħt. They, they just no, they drink a bit. Some people away, don't, some people do. It's just Depends on the person. Ikxifhom naqa jixor.
Ikxifhom. I have to go back tomorrow, so they're gonna let me in, okay? Isma, għax di, għax di, eh, hemm din l-istigma fuq il-PA. Eh, għax kulħadd fuq il-PA. Fuq il-Planning Authority.
Irrid noqgħod. Irrid noqgħod ngħid PA ġo moħħi, iju titkellem PA, PA, PA biex ma nitfixkilx. Eżatt, eżatt, eżatt. Għana basically everything we have written escort, we switched it to PA. You have to adapt, you have to adapt now. Eh, on the fly. Imma, imma peress li eh, da fuq il-PA hemm din l-istigma li jaħsbu kom tagħmlu xogħol ieħor, aħna għandna xi għandna xi intervista u oh, eh, għamilna xi oh intervista. Din mhux eżatt intervista għamel intervista PJ, ah, sorry, JD. Għax dan għallax bl-acronyms intom bellaħtuni, eh, bil-J's u P's u whatever. U għanna programmi uħor nibda joħroġ pjuttost regolari u dana ħatarawek u kienem xaħat li eh, kien jaħdem miegħek għax inti tagħmel ħafna You're on Instagram, you're very avid on Instagram, no, as in you're very yeah, social yeah. person. Allora ġibna xaħat li dana kien jgħinek inti u għet tibni Il-karriera tiegħek. Il-karriera tiegħek. Nara waħda għandi tista' tara Bajt Molly! Insellmilkom eżisti l-ispettaturi u nilqgħukom magħna għal edizzjoni oħra ta' Bajt Molly. Il-mistieden tagħna tal-lum huwa fotografu u kif ukoll reddieħ ta' fama internazzjonali. Ġie hawnhekk biex ikellimna fuq il-ħabiba tagħna Naledi. Magħna llum Koko O'Hara. Grazzi JD ta' din l-intervista u grazzi wkoll Naledi talli tatni xogħol għax kieku ma kienx għaliha għadni qed nerda żbub biex ikolli biex nitrejaq fil-parking ta' Rinella. Mhux billi batha JD. Ġieli kont naqbad nerda l-ewwel żopp fis-sitta ta' filgħodu u nieqaf inġib l-aħħar wieħed f'neqsin ħamsa. Kelli ħeffa God bless JD trid tarani eh. Kienu jaħsbuni qed nixrob Tuzzana oysters jew nibla' l-libaq. Oh, ġili kont ħalihom jibablu li mi wara ta' wkoll. Ah, imma kont iżom expensive ħafna, ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. 550 u Mentos. Imma dak kien żmien ieħor, eh? Mm. Dak nitkellmu jisu xi xar snin ilu, ġifieri qas kondoms kienu għadhom avvintaw. Dan minnhom kon break bej żopp u ieħor. U nara Mars għalija twila sabiħa. Caffè latte iktar minn cappuccino bil-ħalib tal-bott. Insomma, bdiet tgħawweġ bl-Ingliż iktar minn Manuel li jsajjar u qalt li li jien m'għandix għalfejn inbigħ ġismi iktar għall-flus. U int x'għamilt Coco?
Ħa, smajt minnha u waqaft. Servitni xi ħaġa tal-flus u issa ġibt żewġ boys mill-Perù qed inħaddem lilhom. Le a qod ngħerri s-saqaf ta' ħalqi. Iridu jbattlu l-bajd ġo xi ħadd? Ibattluhom ġo xi ħadd li keċċieħ 'il barra missieru qed imut bil-ġuħ. X'għala żżabbi! U l-Peruvjani mistgħu jirringrazzjaw 'l Alla tajthom ċans jagħlqu tmintax-il sena qabel ma tfajthom ġo kontejner lura 'l hawn Malta. Mado! Trid tarani xi mort niġborhom mill-Freeport, ma! Thunder u Debbolis neħriġthom minn film ta' Auschwitz! Ġifieri inti qed tisħaq illi Naledi ħarġitek mill-ħara. Ow ħara.
Eħe JD, ma stajtx nibqa' sejjer hekk u. Sa dak iż-żmien kont diġà waqajt darbtejn OD u d-darbtejn li huma kienu overdose ta' gonorrhea. Allura, il-ħajja trid tgawdiha u l-ħajja qasira. Fil-ħajja trid tagħmel dak li jissodisfak. Fil-każ tiegħi nitgħallaq waqt l-inġiba. Imma apparti hekk, l-ewwel darba li kienu arrestawni, Depo Ħduli żewġ ritratti għall-fajl u bħal speċi minn hemm qabadt il-fotografija. Wara li skopriet li Naledi ftaħna kumpanija flimkien u peress li Naledi bajda u sewda, il-kumpanija semmejniha Juventus.
Karattru ieħor! Juventus! Il-PJ Koko! Koko oħra!
The picture. I love it, I love it, I love it.
Dala, you had fun working with him this person. Yes. you saved him, salvajtu, nale, kollox, kollox fidejk, kollox fidejk. Eh, oh ħabibtek, ħabibtek għaltinna l-taqat miegħek. Mhm. Arwenin.

Naħseb. Perfetta, eżatt, tostja il-lajn għat eżatt fil-istorja. Xiex. Naħseb, naħseb vera jkollna bonding experience qawwi aħna. Għax itnejdu da zaħira.
The next level, you know, really creates a stronger bond in the friendship. Di, di, xaġa li tamlu, nissa parti. Sorry.

No, we just okay, whatever. Sometimes like, oh, what's this on my back? Oh, what, what will be on your back? Tifqu l-pono ta' għalla xurxin. Whatever.
Whatever you need. I got you. Me, fuq il-pono, di għannak għam mistoqsija, fuq il-pono tal nistaqsija. Jista jkun, jista jkun.
Imma dak hemm wieħed, ta' hemm wieħed. Mhm. Vera nixtieq insibu madonna, ma nistax insibu, I forgot his name. Hemm jgħat online. Dana he's I'm assuming he's, uh, he's, uh, he's, he's gay, imma he's, he vera jemmen u jgħid li miss li l-irġiel biex jiltaqgħu jgħidu hello missom jaqbdu jiltaqgħu u jgħodu jħokku r-razzob xulxin ma' xulxin għax it's a bonding exercise. Għax da żmien aħna Fl-antik hekk kienu jagħmlu fir-Romani, li toqgħod ixxomm ir-riħa tal-ġobon ta' sibek qed tikkreja bond kbira. U dana bis-serja ta' jgħidha, eh, bis-serja ta' kollha, ġifieri aħna jekk nagħmluha xi Taħseb spun namlu għaxi darba jena. Excuse me?
Meta not in front of you, ta' naled, izgur ti gwetal. Meta ikunu aħna bis, l-irġil bis. Għal dal-meeting irrit nġib il-galletti oh tal-furnar. Tkun tajba, nqamil ħanajdlek jiena tkun. Ismani naqra. Eh. Eh, nerġaw kelmunna l-edja, xina u inti waħedna ma tanċana. Yes, yes.
Eh. So, so, ma spieganna naqa kif intqajtu di kienet xi foto, mux l-ewel darba li intqajtu, ma l-ewel darba li bondjajtu, vera. Yes, so we had a, a photo shoot outside and when you when you model you change in the weirdest places so in the car outside just,

Ok. Painter. You Don't don't. paint her.
Aha. Eh, Da parti Nobody. mill-PA system li għandkom. Exactly, practice, Tisma' xi- practice. tisma' nisa? It's part of Ah, the... hemm eh, hemm xi tip ta' mod li nista' nebgħat CV jiena biex napplikal da xogħol qod nisbaħ in-nisa. Taħdem dik jew jew jew le. Jew l-għala Hemm xi ħaġa. Give it a try.
L-għar darba You kellem.
have to have a portfolio.
Of, of Għandek body portfolio.
painting. Jena mini chairs nagħmel body painting fuq nifsi. Bil-dak u bil-pinsetta.
Jgħod jagħmel it- it-tattoo strajbel Oh fuq my zobbu.
Full stops. Erba full Di, stops. di ħabibtek vera tħobbok, di qabdet timmala famak mal-ewel, Di hekk. ġifieri jekk trid issa wara. Lovely. eh, nsemmi- Nsemmalek il-voice notes li batitilna u qaltilna li inti per eżempju eh, ma tafx xi tfisser is-saying ħarġit li kuċċarina.

U dika tisejt jew kuċċarina jew bolla. Bolla, xini bolla? Zom di ma nafiex il-bolla. Hemm bolla wkoll, hemm kuċċarina ħara jew bolla ħara. Bażikament, jekk inti tboss ftit, sewwa tajt sewwa, le hemm il-bolla ħara wkoll. Jekk inti tboss, jekk inti tboss u tkun imxarba, ġieli ġratlek hekk, le? Nassumi ikel id-Dubai kilt, ġifiri. Dawk il-spices kollha żgur xina għammer ħatkun. Jekk inti toħroġ lok bassam xarba ħafna, toħroġ lok kuċarina ħara. Jena bolla reda nafa ta' Imma xa kuċċarina. Kuċċarina. When I heard it, I was so Kuċċarina is a confused. teaspoon.
Kuċċarina teaspoon.

I don't know, something about not having money and what? Eżatt, without money you can do nothing. Għax bla flus, la flus, la tanna u laqqas tbus.
So basically, if you have, a, if you're not going to find a girl if you don't have money. Għala fucking PA għandek tkun tafa di, eh, ġviri. Tamel sensu, għax di dinja fuq morali vera tajbin jimxu. Imma imma vera. Daw hemm daw hemm daw ukoll daw actually Maltin, eh, ġifieri daw jeżistu ah, vera.
Jekk eżatt, jekk ir-raġel jikxef karusu, il-mara tieħdu għal flusu.
If a man shows what he has in the

Wow.
wow.
Le, le, so, għanamlu għacċara. This is not, this is not a racist joke. Eh? Le, le, le.
Għaxint fil-ħodu bil-lejl xorta.
Which means at the end beauty means nothing. At the end, beauty means nothing. Għax bil-lejl, eżat, bil-lejl nisa xorta. So at the end of the day, it's all about the inner, not the outer type. Tipo, oh, cute.
Eżat, issa.
Eh, taqta l-bajt biex tinkil mara. Xinu?
Taqta l-bajt biex tinkil mara. Tinki xieġifiri.
Tinki means teasing. You tease.

Sufan, a couch.
A couch for, for my penis.
a dick couch. U wieħed biex xeżlonga dawk speciali ġifieri. Għana jiddu kollox. Oh eh, mora, eh, mora tajba oh Maltija. Di laqwa wahda, di.
Di. Eh.
Jekk il-mara titħabbel b'disfatta, mawra sa sqallira u terġa' ġibha ċatta.
If she does what, you, you what? Do people actually Jekk- use these? Jekk il-mara Aha. titħabbel b'disfatta, Mhm. mawra sqallija u erġa' ġiba ċatta.

Le? Irranġajt ma fucking ma zabbabċ. Inti kellek snin Fucking twisti perfect, spalta eh, dak ġifieri.
jien, wejja, niftakar.
Le, ma- Perfetti qegħdin. Hello, not Xie? like that. Eh, le, Ma tajbin snin u mek sirranġi. La, la, la, ma dallek 3000 euro. Alla nefqed ġidom. Did yours?

Ma tarax jew noqgħod inħalli kieku jiena għalex le le le żejt. Jien darba l-kelb. True story. Darba kont ħireċ, il-mara qallit li isma' jiena ħanroda xaġa tal-ikel. Tista' tieni xi flus. Għax jiena xebba flus qed ilaħa 50 euro. Ilaħa 50 euro. Ilaħa 50 euro. U ġejt lura u rajta bla flus. Qalet li qalet li ma ma tajtniex il-flus, imbasta tlaqt. Tara xi ġifieri tilħajtek 50 euro. Mbagħad nara l-kelb ir-relax ġejjek. U kien il-liba 50 euro għall-kelb. Kull mixja kont bittama li dal-ostja 50 euro ħansibu sħiħ. Imma le, sibtu biċċiet imtertaq nara l-50 jekk ħireġ mill-qallut, vera kekk. Imma fittix fittix.

Għax tgħix kemm kont nidej, hekk jikuġi għal 50 euro. Għandu naqra sol għal kelb issa biex titħalles oft u sib il-50 euro ġo fih. Eh, Darba kell komparti, dar ta' ħabibtek u sabet is-sink mal-ardi xini. Xini di? Ups.
Eh,
Ismani, ħanillek. Ejdinna naqra iklir jesmek fuq għad l-istoria. This is bad, eh? Għax hemm iktar imma la famar fuq. Eżatt, di hemm ħafna, di hemm ħafna ħsibijiet koroħ fuq għadi. Jien kif smajta din l-istorja ma l-ewwel għaddi li minn moħħi x'kien qed jiġri fuq dak is-sink.
Nothing.
I mean, I was washing my hands and then
you know, il-qattu. Yes, il-qattu.
Just, just bumped it. Jiġifieri nistgħu nikli. Dimini ħabibtek di? Mhm. L-istess waħda. Mhm. Mela serra ħrasek li ma kienx b'sorma fuq is-sink. Għarrajna. No, it's not what you think. It's not what you think. Aw, in defense Oh of my Naledi, goodness. jina darba, darba konti għat, eh, konti għat Svizzera ndoq mal band konna dinem, u, u kellom xawr wieħed u daħal jinħasel, wieħed, nejt, tliet, erba, ħamsin, kon l-ħar wieħed li tħalt ninħasel. U qed ninħass li hawn għan- dan għand is-sit tal-organizer kellu post ta' Ġesù Kristu l-Iżvizzera kulħadd bil-flus hemmena. Dħalt, inħsilt normali u mhux bil-liba, tellajt saqajja fuq il fuq it-toilet biex biex nimsaħ il-bajt u biex nixxotta kollox tipo. U dik hekk kellu unit wieħed jgħaqqad sħiħ mal-mirja u mal u mhux billi bajjaqa' kollox. Room! Osta lla kulħadd jiġi panikjat, jien qed hemm żobbi barra ma naħlef ilkom ma ġara fucking xejn. Naħlef ma minn xejn. Le, le, ma minn xejn. Gravity, gravity. Gravity, gravity. So forsi dak li ġara kont qed timsaħ il-faldi inti. Ġejja hekk.

X'ġifieri għandha bathroom żgħira dik? X'ġifieri? X'ġifieri m'għandix venitiju li tiegħek? Missa karmajt kamra ta' sodda, għaw kamra tal-banju ikbar. Jien qas kont hemm, jien dħalt filgħodu sibtu mal-art, eh? Dħalt filgħodu sibtu mal-art, imma tort tiegħek hu b'bad planning. Ma sibtx traċċi oħra. Aħna ma nagħled inżommu. Ħa naqilbu naqra suġġettna iktar light. Inti kemm taħseb li fottejt familji?

Actually, people start people start thinking li you are trying to do promiscuous exactly. stuff with everybody. And I'm just like, no.
U dil familja minni, this must have said. Għana batilom naqa fjuri, jemqar xaħġa. Da, forsi l-familja ta' Roberta Bella, jenna fa. Zobdi.
Minu ma. Le, ma minu Robert. Ġifiri dana, dana biex niftemu. Fi dana biex niftemu, spiegħana naqax kurjus kif kif hemm xaħat ġifiri hemm irġiel jew nisat nasumi mhm. li jinkwetaw daqshekk għax they feel threatened essentially by you. Exactly, so imagine I was working with him and ah. then she also kind of worked with him like a family business or something ah. and then over time i started to get little looks from her and like change in behavior and i'm just like huh yeah. I don't want you, man. U you knew her inti, you knew her before? Yeah, yeah, yeah. You were friends.
And it's just very weird and I'm just like, I'm just here to work and go home, leave me alone. Ħan niftaħ naqra qalbi.
Oh my.
La, ma tiftaħx iż-zip.
Għawek. Jiena, saqsuni ħafna il-mara kif taċċetta dak li namlu għawek fuq il-show. What is actually worse huwa li jiena I interact qabel mal-guests. u rrid insaqsihom ċertu domandi. So di l-mara tiegħi jiena jekk tiftaħ il-mobile tiegħi u tara d-domandi li nistaqsi lil Naledi u li nistaqsi lil to make it worse Denise Dalton. Oh my goodness. Minux qed inkellem xi ħadd ieħor li qed daw in-nies ġibuk fit trouble men. Il-finti taħseb li l-mara tiegħek qiegħda tinkwieta li hemm nisa jriduk. Le, għandi bżonn PA ju. Ja, ma aħna mhux fejn kien nitkellmu. Fox kemm għandek piġi. Kemm għandek. Ah, la titħaq daqsek, ja,
Għax inti qed qabbel, żomm, inti qed qabbel l-istorja tagħna ledi. Le, Fejdina ledi daħlet ġo post kienet tagħmel xogħla normali u kun hemm mara edha edha tiħejtja fuqha Għax she's thinking li Naledi is trying to flirt with the boyfriend. Ġifieri inti qed tgħidli li inti l-mara tiegħek tinkwieta li inti qed titkellem il Naledi. Ara Naledi issa xi żabta mbililek għidilu. Insomma, naqra, Naledi għax mhux qed jifhimni da. No, basically our Iċ-ċett hija l-problema, il-mod kif inkolli nistaqsi ċertu mistoqsijiet. Qed tifhimni? Kieku jiena mara tiegħek hekk ara. Qed niftaħ il-mobile. JD, le le JD. Naledi. Denise. Denise. Ħanitwa ħana ħanaqa. Hello, Naledi. Aħna ħanitkellmu fuq is-sex u hekk. Nibqa' dejjek. Qed iddum Max, eh? Ara, ara, ara, ara, in-nanna, klik. Nanna iktar għandha ċans ta' bil-JD milli għandha ċans ta' bil-Janna Ledi. Flepi faldi.
Isma' fuq di tal-familji we're gonna stray. Di tal-familji għandna intervista. U kellimna daqsxej erġajna lil ħabib tiegħek

Propja hi Clarizzi. Inti ġej diġli rqadt m'Għarbi? Jien naf.
Skont xejn jorqdu l-Għarab hu. L-Għarab ta' Dubaj jorqdu filgħodu. Biex jevitaw ix-xemx. Le, biex jevitaw ix-xogħol. Xi ħaġa oħra rrid nistaqsik. Jekk raġel ikollu account OnlyFans u jkun jużah ta' spiss, il-mara tiegħu tgħaddi minn taħt il-flyover tal-Marsa bil-qrun li armalha fuq rasha? U mela!
U taħt tal-kappara? Mmm diffiċli, naħseb li ħilla l-qrun hi u ddur għat-telgħa però dik il-povra mara l-inqas problema l-għandha jekk għandha raġel magħha biex iffaqqa' l-credit card online flok iffaqqa' lilha, eh? Hi tajba eh foxx kemm għandha JD imma x'talent għandha biex tfalli l-irġiel minn fuq OnlyFans? Rachel Tay ħdejha issa tifla tal-primarja. Kien hemm raġel samna laqathalu l-internet għax kienet se taqathalu vina. Ieħor, biex jaffordja, kellu jbigħ it-tfal spare parts l-Ażerbajġan, Azerbaijan, u mhux imbilli sa Mozart tifga ta' kollha wuq wuq wuq wuq, dik Malti iktar minn Eriku Mizzi. X'Malti hija l-ostja koko? Meta tħares lejha mhux ovvja tidher Russa. Qed ngħidlek dik Malti hija żgur il-Madonna. U kif taf?
Għax one għandha l-kontijiet tal-bank Dubai u two il-ħin kollu tiġri ma' rġiel moħħhom biex jaħxu.

tkellimna qabel speċjalment fuq il-bede u whatever. Dina, diħa dan saqsik raġa intima. Ehm, oh u dina ħankonejt li mux jena. Ma in ġenerali. Mux jena ħliġ bija, eżat mux fuq ek. Imma intom il- nisa suwet. Sawa. Il-karnaġġon tal-parti ta'kom. Mux skur daqs il-pija ta' vera roza. Għaxina fuq, fuq, fuq, fuq, fuq, kull ma rajt sismu għaw fuq Pornhub u dawn affarijiet. Eh, l-studio tala ġej mill-porn. Eżatt, bija fil-bija.
U jiena tal-li, tal-li, ma tantx nara, nara ebony porn ġas tal-fat li kunem ħafna rġil u vera naqqa ħazin nara kull zob daqs dinja. Jien prova nara porn li biex nejt għaz dak l-istess Relatable. Tijie, għaz, vera ftit issib minnom. Imma vera, eh, vera, eh, pinkjaja t-fuksja. Oh my gosh, fusion, no, if it's fusion, you go check. Isu ġafa cake tal-strawberry. Fimt, jkun hemm barra jekk kannella ġewwa roża jiġxel. Le. Oh my gosh. Oh my

99.
U xnajt.
1999.
Int waqaft titwallem, ma mhux se tkompli titwallem ġieħ il-Madonna. Hopefully, Ta' I'm ta' ta' ta' tired. 24. I'm Le, tired. imma Jena number one, naħseb ġej, jien- jiena sexually late bloomer ħafna u naħseb JD Yes, yes, I am as well. iktar iktar. So, meta bdew dejtu bdejtu għalex meta kien hemm ħafna surat. Meta bdejtu mela, tawduna. Għax jiena meta kon Meta bdejtu tiġu. Fucking razzista.
Meta bdejtu tintegraw ruħkom mal-Maltin. Le, le, le. Imma vera, stu, jiena school, as kull ma kelli ħabib tiegħi wieħed wieħed iswed,

Ikunu waħda tidħol ġol oħra u tiffitti eżatt. Alright, sewa. Issa, aħna nemnu, nemnu sewa li ċ-Ċiniżi in-nisa ikunu jakkomodaw iż-żbub taċ-Ċiniżi. Mm, Intom is-suwed.
Tkunu takkomodaw żbub kbar.

The scrubs for what?
For your ass? For the booty. Uh-huh.
This, yeah, the scrubs to exfoliate. Imma zoma, there is exfoliation scrubs naf, fine. Imma l-witch irrużom There are specifically for the ass, ġifiri. There's products for everything. Ass exfoliation. Tużaħħom spoon, int għandek sormok sabiħ. Ed vera.
Jena namillek bla ponot tijak. Mandek. Mandix.

You have a mask on it then with Sib the steam. l-vacation xi mkien di oħra, stja din għas-CV. Aw, għat- tgħid ħafna job opportunities sbieħ dal-aħħar. Ma nintaqgħu ma daw Body il-guests. painting, il- il- Il-booty spying, Ejn il-bleach.
ejn il-bleaching, l-aħħar darba. Għana, Oh my gosh. le, ma wa- wa- xi- wa- xista jkun ikollu daqshekk differenti l-exfoliation ta' sormok ma l-exfoliation ta' wiċċek. I don't know. Am I, am I there literally?
I don't buy it, but I know that it exists. Yes. And also, guys, editing, hello. Just, yeah. Nothing on Instagram is nothing on Instagram is real. Uh, shish, you filter your ass as well, ostia. Everything. Vera?
You have not.
People make themselves taller. Eżatt.
I don't think you have that problem. Ma jena t-nejdlek. Aħna, aħna, waqt li konna t-namlu l-kontenut, rajni Instagram taħħa u kol, ma, xer, jess, mandu xponta wahda. Xej, xej. U dan exfoliating cream. Ġifiri fil-verita għandek il-ponot.
No. Le, le. U dan exfoliating cream ta' srum mhm, speċjali. Mhm. Jekk ikun hemm xi ħadd għandu wiċċu sormu l-istess, jista' jużaħal wiċċu.
I mean, give it a try. Save yourself some money, two for one. Suġġett ieħor li rridu nsaqsuk fuq, għax inti ehm, tina l-permess li nitkellmu fuq OnlyFans. Mhm. Alright, okay, I mean inti għandek OnlyFans imma you don't post nude stuff, right?

I deleted it, suppost. Ah, mux ħat fittix Ma nafux, ma nafux li nafu li vera. Li vera.
Imma jek tiġi eh, wahda kollega jek tiftaħun li fens, sa ti konna tkellimnija.
Il-kurzita telbek. Vera, jek inti xol. Għandek ħabiba tijek. Sabiħa. Għandek mus sabiħa, menna din għatawa, għandek ma taqbdikx kurzita, tittara men xem ġofieħ.

Jiena nkun il-premium subscriber ta' JD kieku. Għax vera kurjus nara xed. Vera minn ix kurjus għalba tu mux.
Le, ma apparti d-dejka. Le, I do it, I think, it's true. I won't do it ta' Ux, you won't do it l-ostja. Ux, għala Jiena- zombi, sa toqgħod tara. Jena- jena- Jena rajtu tijek. Biex tkun taf, rajġ bi. L-only fans. Imma kiku kont naf li inactive u ma titfax daw l-affarijiet, kiku kont tifranka li fucking 20 euro. Mux għas... Proset, by the way. Emma fucking, mux għamilt fucking xar li t-tifel nibatu għal-madonni bil-lanċa, bil-butir, bizza. No, ġiviri, it's not fucking. U inti tara l xkella fuq. U kull meta kont nażom naqra x'disajnitu setel, kull meta kont nibatu b'dak it-tip tal-lanċ, kont nejdlu isra il-lanċ. Lil sħabek suwed. Ħambattuha lil familja ta' Naledi.
Oh my god. Dar affarijiet għaw. Vera fin natur ta' oh, le le kont ħajta. Tejċer eżijiet għax naħseb jiena naħseb jiena naħseb jiena qiegħed on the verge li. Qedna on the line. On the line.
Qedina għara dan.
Jiena kważi jgħidlek mhux stor please li qiegħda. Jina qed ċajta razzista hawn issa hekk. Le, ma nista' ngħid xi ħaġa. Yes. Tistgħu tgħidu li kieku aħna fucking razzisti kif stidinna l naledi. 100% u qed niċċajtaw magħha u qed titħaq men. Ma tafx x'inhi vera inkwetanti, vera vera inkwetanti jiena nara Malta. Aħna għamilna diħna naqas naqas ton serju. Aħna għamilna sensiela ta' karattri. Kellna wieħed, meta kien hawn Joseph Armani, kellna wieħed karattru, ċali l-immigration, da mhm. bażikament immigration officer, razzist mawx, mhm. and he's passing it on as casually. Taf li n-nies ġenerali.
Nothing.
Vera, le, dak, vera nothing, vera nothing, just eh, le li l-ħaj Hizler semmejni, mhm. to continue making a, play, a play on the fact. In-nies ma tantx rawħ funny, u ċerti aħna u kull kontenut li ħriġna b'racist jokes, in-nies qishom ma jsibux tad-daħq għax nemmnu li iħossu qed nitnejku bihom. Għax huma mm. naħseb innejt li l-Maltin għandna fucking undertone ta' razzizmu qawwi mela. Jekk nitnejku bil-laburisti, illi bax pani kostja. Imma meta namlu ċajt, meta namlu ċajt razzist, mhm. no one gets the joke. Imma just because it's not

Tidher li jent minn ħal-qormi jisek inti. Jitfixklu n-nies, naħseb di zurriqija. Għaxajnija zrira. Eh, Kem għamilt li minn OnlyFans?
None of your business.
Vera, għanna bżon tajt, leko.
Imma pala, pala. Battaxxi ta' Pala creator,

Wara li n-nisa tagħhom qatgħulhom il-bajd x'ħin qabduhom. Coco, il-kummenti tiegħek fuq din? Eli, li kont qed tgħajjaq jien, iż-żopp nagħfar għal ieħor. Lili tliftni mal-kelma uffiċċju. L-aħħar darba dħalt f'uffiċċju kien għand l-avukat wara li arrestawni mill-gym għax kont qed inxomm is-sits tal-magni. Bdejt nisma' l-pulizija jien u dieħel l-għassa. Ġej il-Coco, ġej il-Coco! Mbagħad żlaqtilhom u bdew, Żenqilna l-Coco, żenqilna l-Coco! U fl-aħħar x'ħadt nisinni msakkar fil-kamra tal-banju u nisma' Min ħalla l-koko fit-toilet? JD, fottit familji iktar mill-eroina. U minn dik it-tajba ta' mhux li tkun imħallta bin-nonnapju u l-velenu tal-ġrieden, għax ma nistgħux nagħtu rikla ħażin id-dealers kollha, eh? Hawn dealers ikollhom shit tajba, eh? Mhux dik li titfgħek xahar f'koma fuq ventilator, għalija xi tajba jew mal-ewwel siegħa ġġibek sejr jew xejn. Għax għall-inqas hekk ikollok ċans tiġi f'siktek għax-xogħol filgħodu, mhux hekk? Imma inti verament taħseb illi fil-każ tiegħek detox biżżejjed jew ikollhom iraqduk? bro. Aww!
Oh my goodness. Il-legend PJ Proset once again ta' karattru mill-isbaħ. Very, very, very good. This, this character will go places. Dana jib wieħed jibqa tajjeb, naħseb jibqa għaddej. Għaxa, I love them. Għaw, aħna din namlu, ħana ġenajda di, ma għandu dispieċi. Ejja, ma nkollu nifraħ. Xnaqtaw l-ostja, aħna din tlet minnis, we're literally asfort ta' din namlu kollox ta'

Imma le din għamlu biċċa xogħol tajba. Biċċa xogħol tajba wkoll li jagħmel xi ħadd ieħor. Fungus jibda jitla'
eh, Hemm website. Mhux OnlyFans, qed naħseb jiena elevated. Ashley Madison. You know Ashley Madison what Ma smajt biha di. No.
Oh way.
I think you're going to be impressed literally. Isma' di.
Di, literalment, Ashley Madison qiegħda bażikament. Website mhm. fej In-nies miżżewġin jew in-nies ġo relazzjoni jmorru, tapplika inti u qisu Tinder imma toqgħod tbarri bl-addoċċ. Jiġifieri dan balla nies. In a relationship, ara, life is short, have an affair. So they are literally promoting. Taf kemm għandhom subscribers dawk int?

Eh, storja fuqha di, għax ħekjawhom u kienu għeddewhom kemm kienu talbuhom, talbuhom balla liri, mhm. inkella jirrilisjaw id-details ta' nies li huma actually subscribers. U shit li nqala. Of course.
Għamluha apparently, actually, actually għamluha. Li kjaw, eżatt, qed jadunna li kienu li. Ġabu nis, ġabu nis in trouble. Inti, do you agree with monogamy, whatever, yo, what, what are your, your thoughts on this? Do what makes

Le, me telf six figure. Six figure, that's okay.
That's okay. That's right.
90,000 le. No. Sa 99 le. 99 il-fuq. Irrit iġik bil-karta, jek tipo bil-bank statement għal-dejt, jgħidlek għaw, no le duħara, you know. I mean, I wouldn't mind.
Għax tal-li fini 5 foot 5. Ġibdek il-prodi li għandu 6 figures. Have a look.
So make sure it's not edited. Eżatt, konċern, għax hemm ħafna editing, jiena uh, Photoshop guru, eh. So nafu li ma tantx ma tidirx li inti cheap date.
Everyone likes to be fine dined, I think. Alright, okay. Imma imma imma alright, imma jekk kollu l-flus, ġifieri kollu ħafna flus. So you're okay with that. You, you, mhm, mhm. One of the characteristics apparent li tfittex fraġel. Eh, imma kemm inti ziek, I mean, ma kemm il-dejter daħulu.

And you guys are married? Zob, għanna, kif married. Eh? Kif ħalset, għidilna, kif ħalset.
Le, le, le, ħalset ija xkien hemm il-banda ġejja, li bil-libat, l-laba jħammurru l-em, l għal dejta t-la jħammurru l-em, għax musa noqgħod hawn nerda wara l-banda kemm il-karozza. U sa kemm ħalti toqgħod ħalset hi, so she paid, obviously mbagħad in kind. I don't, I don't mind, it's like one. Eh, mhux hekk, għal ħares, One time me, one time you, then you, and then you, and then you. Palissa kollox mi, taħna jdu għaxara ġifiri, għax issa mizzawġin. U everything me, imma le, miskina, ma fil-sens imma mbaħt, aħna, naħseb ġejna intimate. Wara it-tielet. It-tielet, de, ħabba kemmi aħbar marat. Ah, wara t-tielet, de, tozdja, wara t-tielet. Jiena kelli niżżewweġ. Int kellek kellek xi 18 inti le meta tqajt magħha. Kelli 18 u kellha 17. Din impressjonata qiegħda, ma da vera naħseb jiena dan. Jiena domt naqa' vera apparti nik. Le le oh, għanejlek ma I didn't want to do it until she turns 18, ma mhux fucking tkun qed tilabni.
Mela what age did you get married? Uh, we got married 2016. Ġifieri

That's all, I don't, exactly, then the rest agreed, is whatever, agreed. you know. Jek da jkun qasir, men, mitmas inti, I mean, you know, kif kif ħatta, għalla bil-qeda t-terdaħulu bil-fors mal-art. Maħpart illi, ma jek jek tinżal għal-kubtejk, bġiħ il-madonna kaw kelli wahda reġo moħħi ma ma nistax oh nejda.
Forsi għanda step ladder u dan. Ija, le, le, muxek.

Dak iħobb jagħti bil-ħarta. Bad boy. Dak iħobb jagħti bil-ħarta u isfit. So ma dejqek ġdija tiżit hekk, titilqu kieku sta jkollok the perfect mennu jboss taħt il-friexek riħa minn dawk hekk ta' dranaġġi l-bar.
Jiena kont fil-bidu meta kont mal-mara kien jaqbad li l-baż bil-lejl, għatmar issa, u kun noqgħod inżomm u nweġġaw nidej. Mbagħad. Mbagħad qum bil-qeda, ah, ma marajna xaxax nixrob. Inmur fil-living room u nitten l-alla emmek. Issa ħalli għal għol darba l-tqajt mal-marra ġajet tal-istoria tal-bas naħseb kontetta jew le. Mm, dix idea. This is the first time, this is before we ever went out on a proper date, mhm. ġifiri. L-għol darba li ħadditni għandi. Kontetta le? U kontetta ma mela, mela, nagħmel. Insomma, l-pontu għal-imort, emmet l-astjan dek il-madum. Il-madum qed jiċċaqalaqlek qed jagħmel ħoss naqas tram. Amma qafast il-madum u żraqt bas sa xarata. Quddiem omma. Omma qed kull hemm kull hemm. Isma' fadlinna nilabu loba, eh? Għanna loba. Għanna loba.
Di fidejk, nispera li għamilt kollox inti. Yes, of course, spoon għandu kollox. Inti sib ta' spoon dik il-loba, Mela, di. Il-ritratti qegħdin wara xulxin, smu. Peress li l-ħabib tagħna Maximilian iddeċida li jistħitni. Aw, fidejk, ejja. Hekk inħexa f'idejk. Insejna nixegħlu s-setting fl-apparat il-ġdid. U għall-biċċa kbira ta' din il-logħba m'għandniex ir-reazzjonijiet live kemm tal-guest kif ukoll ta' dawn iż-żewġ tankijiet ħara. Żoffox kemm għandkom kollha. Basically taf li nilagħbu l-logħob inti jekk ġieli rajt il-podcast tagħna nilagħbu l-logħob. Din il-logħba jisimha Indulge in the Bulge. Is-sinti ħanuruk daw ir-ritratti.
I love the name. Illi da, basically. da, basically, tittejdinna ta' minn taħseb li ju dak il-bulge. Oh my god.
Can you give me options? Yes, of course. Eh, mela, mela, ara ġejjin.
David Beckham, Cristiano Ronaldo,

Tista' tilaqba inti jiena. Jiena ngħidlek jiena ngħidlek Beckham ġast tal-punt li għandu saqajh jidru naqa' koxox kbar. Naħseb jiena Justin Bieber għandu koxox ta' Frank Ferter. Forsi Naħseb. And probably you would have tattoos. Mhm. Jista' jkun.
Insomma David Beckham Niksi, eh? Aha. Jina kieku Beckham għandu l-setta taħti jew ukoll. Le Beckham għax għandu solmu kbir jagħmel ħafna squads da tija.

Howard Garcia, proset, proset. Dak jgħat fil-ġem, peti, għaw għalek mux Jgħat imġenneb. And the look, look at the look in his eyes. Imġenneb, tajja. Ma kemm il-dejter daħulu l-Howard. Next one. La bax ħasib.
Ma t-sfotu. Naqa brightness, naqa bax, sorry. Ba da stajt nsib, go for it. Da taħseb li huwa ta'

Issa għanna għanna l-gvern forsi naħseb kontri u kull laburist ċakċax kontrina wara l-lum. Għanna raw xieġri, għanna raw xieġri, għanna raw minnem, nittama.
Mela, mizjetu. Those pants are, oh my god. Ah, dak, la, la, define, dan għandu actually r-ras, tidek tara l-ħodba ta' ras Oh my gosh, those pants are too tight. Dan literalment naf minn huma jena, minn Brad Pitt, Mark Wahlberg u min iżjed.

Ellema kemm tajba. Kemm nixtieq edit oh jgħid ritratt tal-arċis of which kan jgħid West Kemm nixtieq edit jgħidha. Sorry. Minix kapaċi nagħmel dik. Hmm, let's see. Who do you think it is? Diffiċli. Ħafna diffiċli.
Aħseb se għandek għaxar sekondi.
Kanye. No, what was his name?

Xiex, isek xiex? Alfalfa. What's that?
Imma that's good, it's a TV series which is way bil Alfalfa. l-alla żmien ilu. Takrux l-alfalfa? Little Rascals. Kien hemm wieħed kellu- Il-Raskil zija, wieħed niftaħ. kellu xaru hekk il fuq alfalfa kien jismu. Raskils. Aħna daqshekk dik il-logħba, imma Qabel nitilquk. qabel ma nitilquk li nħobbu nagħmlu aħna ma' kull eh, ma' kull female guest li konna u hekk huwa Mux li bil-fors titfax pressure. Mux bil-fors ma' kull female guest. Xieġifiri, Iva. oh.
Le, titfax pressure fuqna, forsi tiġi female guest. Le, pick up lines, bro, ħan għamlu. Ejwa, naf.
Xieġifiri, minn, ah, eżaq, mux, all right. Ħanamlu għamijek.
Loba exclusively ma' female guests, tajjeb hekk, tajjeb, li aħna ħana għamlu naqa- nsaqsuk naqa' pick-up lines. Xfiri kieku Okay. aħna, kieku inti tkun edha barra, dedha. Me gusta. Eh, In Maltese? Iwa.
Mela, mela, mela, mela, mela, bil Eh, ma tajbin da. Ok, ok, let's go, let's go.
Min ħaj jibda, nibda jen, nibda jen, JD. Għana hmm. l-ma għadda gravi, għat għodin. Għanibda jen, għanibda jen, għanibda jen, mela. Hello. Ix nejlek xaħġa. Jiena meta nisma leħnek nħossni jisni għat naħdem ma' l-cabs.

That was good. Good one. Right?
Mela. Mhm. Sorry, sinjura, saqsik xi ħaġa, please. Ja, Hawnhekk Malta aħna it-tlieta toħroġ il-borża sewda. L-erba toħroġ tal-organic. Il-lejla, nista' noħroġ lok zobbi.

Għal-kurzita, inti tifem fil-santi ta' Malta, tipo Sant Santaga ta' mhm. Sant Antnin taf minu? Mm. Għax Sant Antnin jgħidu li jisib il-ħwejjeġ mitlufin. Jekk nilbes ta' Sant Antnin, Tħallini nfittixlek it-tanga fit-toqba ta' sormok. Għax kull mitlufa, sawa? Oh.

Fuq l-aħħar waħda, l-aħħar waħda ten, wejja, kemm inti. Vera, vera.
For ok, l-aħħar waħda tinjorak, titlaq lem. Ejju, illa illa xinti diffiċli, ostja. Bazi, kem domna naħsbu għadik. Dik l-arwada li domna naħsbu, ostja.

Ma ħadni, imma actually għax għanna xaġa Għandna pjanata u xaġa ħan pjanata. jeklu men ħafna minnom daw. Ero, no, ero.
Madonna. Żewġ Jom bajdi. naqra ħjar. Ah, warom tal-isqof.
Ora tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Nirringrazzjaw li tu zetta Electronics li jihdu xsibna bl-air conditioning u bi- bi- bit-tech, laptops u daw l-affarijiet. Nirringrazzjaw kol dksfactory.com eh, għal cases bil-bajt tistaw eh, tiċċekjaw di casefactory.com online intimis.com għal ġugarelli tal-adulti 18 ena essential yes għal 18 plus għax pjanti ma tistax tkabbar fikus ma tistax tkabbar 5 points growing 18 plus.
Ah, eh, eh, mux jista wara, fimtek. Eżat, 5pointsgrowing.com għal eh, fajkisis u da kollox li għandek bżon biex Eh, trabbihom. Eh, DELEAD.mt, proprjetà u daw l-affarijiet huwa wieħed mill-sponsors il-ġodda tagħna bħal huwa Fire and Fork ukoll kull nar ta' erba qed ikollhom eh, all you can eat meat ehm, wieħed mill-sponsors tagħna wkoll Fire and Fork check them out on Facebook u everywhere anyway. Also, Naledi, please let everybody know where they can come, work, what I mean if

Dot com? M'għandekx website le inti. Maddax fotografi fuq Facebook u fuq sajt.
Essa Facebook ġivi. Maddax fotografi. Marru jemmu. U nirringrazzjaw u koll il-mimidja l-Jan li eh, jissapportjawna billi jħostjawna u koll eh, fl-studios il-ġodda tana. Eżat, proset l-patrons, il-ħabiba Nicole tana l-edi li ġiet s-sapportja ġbnaħseb dit Imdej tibza li ħatkun l-unika mara u għalek ġib ġib naqas Yeah, security.
Gangbang.
Na security, u vera, vera, le, le, jididwe. Aħna, aħna da għalek ġibna u koll il... Fakkar, Mari. Martina, sorry, sorry, jina Come on. ignorant, jina ignorant. U din naf li... Serġa, li- qaleb din xokku naf li... PJ jerġa, ara xin dal-ġin di balġ, PJ. Ħabba bala, proset, ġborza dik. Proset il-PJ!
Borza ta' San Martin!
Proset il-PJ tal-Borza! U kif ukoll tal-acting skills u l-spooner tagħna u hekk jataw. Guys, thank you once again. Very, very big thank you. Tuna Lady. Ma ninsewx tiffollow jaw lilna jekk tridu fuq is-socials tagħna l-patreon.com fejn tistgħu titlu taraw tejnu naqa' siru naqa' patruni kolkom content speċjali, content qabel